Дөрес, музыка. Менә син сөйләдең, гитара уйнарга өйрәнеш, өйрәнеш булса кешеләр бирә бит. Ә музыка тыңлаучылар күрәсең шулай бит, анда наушниклар бар, танцы килә. Ишетмәйм, Газиз.
Хатын белән ирме? Шулдыр. Дальше, әйе.

Әйт әле миңа, менә моның кайсысы сиңа более интересно, кайсысы буенча син менә бу күрүдән күпмедер фикер йөртә аласың, монсыннанмы или монсыннанмы? Сразу менә әйтә аласың, все, менә монда вот какая-то там тема бар. Ә менә монсында? Газиз? Ә у меня связь белән Ага. Ну, э, Газиз, забегая вперед, барып беләм, что менә син, э, син аңлаган, что без менә монда карап, э, күбрәк аңлаячакбыз, монда күбрәк теманы таба алабыз, чем менә монда текстка караганда. Ул бүгенге көндә современный тормышта, тормышның проблемасы. Ул атала переход из системного мышления в зрительный, э, в зрительных образов. На самом деле, шундый әйткәндә, безнең менә сурәттә бер нәрсә дә юк. Бу просто просто җыелган сурәтләр генә. И безнең бүгенге көндә современный кешене тормышы шулай көйләнгән, что ул анда просто уйламый, ул просто тота да любой рәсемгә ниндидер подсмысл бирә. Фәлән төрле рәсем биргәннән соң ул аңа уже тема уйлап чыгара башлый. Просто без шуңа өйрәнгән. Безнең мозг нәрсәгә шулай өйрәнгән, моңа моңа гаепле безнең социаль челтәрләр, беренче чиратта моңа гаепле инстаграм, Безнең постоянно, безнең постоянно фотографияләр, без постоянно лайк, безнең постоянно бармаклар лайк, лайк, лайк, лайк, лайк әйләнгән. То есть безнең шушындый проблем бар. Безнең бүгенге көндә современный тормышта кешенең мозгта бара үзгәреш бара. Без үзгәрәбез укудан түгел, нәрсәдер аңлаудан түгел, кемдер нәрсәдер сөйләгәннән, нәрсәдер аңлап тордан түгел, ә күрдек, ага, сразу җавап чыгарабыз. Күрдек, җавап. То есть без уйлап тормыйбыз, вот просто уже без өйрәнгән шул зрительный образ белән эшләгән өйрәнгән. Так вот, э, социаль челтәрләргә килгән вакытта безнең бүгенге көндә современ тормышта настолько үзгәргән, э, социаль социаль челтәрләр настолько безне үзгәртеп бетерде. Хәтта 1997 елдан башлап, менә бүгенге көнгә хәтле безнең Күзнең бозылышы, то есть күз бозылу, 35 процент безнең күз бозылган барыбызның да. 35 процент. Менә безгә әйтәләр, что күп кенә нидә новость әйтәләр, что вот юк, телефонны кулланганнан күзләр бозылмый, нәрсәкәй анда бер нәрсә дә юк. Әйбер юк. На самом деле бар. Бар, и сез беләсез, что бүгенге көндә сотовый компанияләр, телефон чыгаручы компанияләр, алар мощный компанияләр, которые бүгенге көндә чуть ли бөтен җир шарында основной торговый не булып тормыйлар.

Ул шундый прям чир бар, да? Һәм өченчесе бар, зависимость от смартфона дип атала. То есть социальный әйбер безне зависимыйга кертә. Курпатов дигән кеше бар, карарсың, обязательно кирәк булса һәм менә прям истәгә даже ссылкасын куярга могу. Курпатов дигән бик әйбәт кенә кеше бар. Һәм ул бик мощный гына не ясады, доклад ясады.

Ә вот менә телефонсыз обитание, очень менә вопрос күз алдына китермиләр. Просто белмим, була микән алай бит, юк микән? Шуңа менә минем уйлавымча, менә экспериментның иң төп максаты булды, балаларны шушы средага кертеп карарга һәм күрергә. Менә алар карарлар, читтән карарлар. Читтән ничек микән ул? Да алар моны көн дә күрәләр иде, что интернетта утыра балалар, постоянно телефонда уйнап утыралар иде. Мин аларны акрын-акрыннан киләм дә сорап йөрим, но ничек сез читтән күренәсез, менә телефонда уйнап утыра мисал өчен калган балалар? Да, чынлап та бу кызык икән, да, бу чынлап та кич төрле икән. Ә сез бит эчегез үзегез уйнаган маталыгы күрми идегез. То есть аның менә шундый ягы да бар, экспериментальный әйберләрнең. Шуңа күрә телефонга килгән вакытта Газизның бер сүзен генә хуплап кына әйтәм, телефоннарны дөрес тота белергә кирәк, дөрес куллана белергә кирәк. Әнидә Англиядә, мисал өчен, Великобритания, тугызынчы, тугыз яше тулган чак артык балаларга запрещают телефон белән уйнарга. Сенсорный телефоннар запрещают. Әйтмәсенче. Америкада бүгенге көндә көн елдан-ел арта яңа төрле приложениеләр, бу әти-әниләр аркылы эшләнгән там приложениеләр. Кайда бала социальная активность и вообще активность телефонның карарга торган әйбер. То есть балаларның контрольгә куела активносте. То есть болар тоже тикшерелә. Бездә Россиядә пока бу әйберләр хромает, бездә просто выбросили аны информация нигә бөтен техниканы выбросили нигә кешеләр кулына и дальше шуның белән генә яшәйләр. Синең монда саулар бар иде. Дуслар юк дип яздың син монда. На самом деле, менә син әйткән сау да бар. Әгәр дусларың җук икән, социаль челтәрләр ярдәм итә дип. Газиз, безнең бит дуслар булырга тиеш. Без бит интроверт булырга тиеш түгел. Интроверт булган чакта да безнең дуслар булырга тиеш. Без живой общение булырга тиеш. Син әйтәсең, кайбер фәннәрне кереп аңларга группаларда. Да, әлбәттә, син группага кереп аңларга тиеш фәннәрне. Только в том случае, әгәр дә син китапта бирелгән материалга сиңа нәрсәдер җитмәгән очракта гына.

Лилия Рафаковна, мин әйтәсе сүз дә килгән шул. Основной моментлар шушылар. Мин тагы өстәрмен үз агымда.
Яхшы, рәхмәт. Мин дә сезгә монда сораулар әзерләп куйдым. Киләчәктә аларны да биреп китәрмен. Газиз, хәзер синең сорауларга җавап бирү вакыты.

Плюсларын сөйләдең, телефоннарны куллануның, социаль челтәрләрне куллануның. Бәлки бераз җыентыклабрак, җыебрак әйтергәдер, безнең укучылар өчен конкретно нинди яхшы яклары бар? Һәм менә теге дуслар да булу белән без инде интернатта яшибез, әйе, бит, менә аның белән бер яктан карасаң, менә дип карасаң, дуслар табу авыр түгел кебек тоела инде, әйе бит, без шундый теге дустанәй атмосферада яшибез. Безнең укучылар өчен конкретно нинди файдалы яклары бар микән? Мәсәлән, минем сорау сиңа шундый, Камиле тагын синең Ленар Наилевичның эшләвенә дә нинди үзенең фикерләрен сизелгән, тагын нәрсәләр әйтәсең бар?
Плюсларны туплап әйткәндә, ул менә Ленар Майлишның сүзенә әйтәсем килгәне ул әйтте менә есть что make гипотезадан караплы һәм берәр кайдан ләкин бала укытучыны кайбер чакта аңламай ә аңа үзенә олимпиадасы өчен кирәк булыр аңламый һәм шундый вакытта менә шул социаль челтәрләр шул группалар булыша да чөнки гдзда карап кына олимпиада шешеп булмый төньягындагы задачалар булмыйча Ә укучы, кайбер укытучыларны аңлап бетереп булмый менә. Инде ботларның проблемасы аркасында, укытучының проблемасы аркасында була ала. Һәм шундый вакытларда аларга менә шул сайтлар булыша да инде. Һәм дуслар буенча да әйтәсем килгәни, менә бер живой пример диәе бар. Бер шундый Танылган гына яшь арасына бер блогер дияек бар. Ул Россиягә килгәч, Испаниядә аның дуслар булмаган классында нитмәгән, шуның өчен ул үзенең теге үзенә кешеләрдән внимание җитмәве аркасында ул шулай тик-ток дигән социаль челтәрдә аккаунтын эшләгән һәм шунда просто видеолар куеп барган. Шулай итеп, аны бер момент бу видеолары тиз генә популярность җыя башлаганнар һәм хәзергә ул өч миллион ярым тирәселек подписчигы бар аның. Дуслары белән дә әйбәт, вот шуны әйтәсем килә. Ә менә гимназиядәге балалар өчен шул әйткәнемчә инде. Социаль челтәрләрдән шул сайтлардан кереп белем алып була. Һәм шалтырату буенча әйтәсем килә, шалтыратканда анда акча ала диясем килә. Ул акча ала, ә интернеттан акча да алмый һәм, например, кешегә шалтыраттым, ул алмады. Э, телефоны сүнгән булган или аның вакыты булмаган ә смс язганда син смс язасың ул аңа килгәч инде э, югалмыйча гел торачак шуның смс бул һәм кеше аны потом да кереп карай ала шул яклап яхшы ягын әйтәсем килгәне э, менә э, память ягыннан мин ленар абый белән согласен идек хәзер күп балалар оныталар бит күп әйберне ләкин ну мондый очракларда менә бу сайтлар булыша да ала Просто балаларга шундый контроль кирәк. Э, әйттеләр бит, э, сайт дип, э, балаларның нинди социаль челтәрләрдә күпме утырганы күренә тора. Менә шул әйбер Россиядә дә булса, э, бик яхшы булыр иде, әниләр өчен дә, балалар өчен дә. Һәм булды. Шул.
Рәхмәт, Газиз. Рәхмәт җавапларың өчен. Мин үземнең җавабыма, үземнең соравыма синнән җавап ишеттем. Рәхмәт. Һәм хәзер инде, Ленар Наилевич, сезгә дә сорауларым бар иде. Сез мондадыр бит? Мин монда, монда, монда.
Газиз, нишләп соң? Сез